Mema wakɔ aba biem ba Asante Akyem watch so wei ɛyɛ Asante Akyem nkɔmmɔ. Me din de Yaw Pii me na me di dwumadie yi ho kyia me. Sɛ deɛ na me ne wo ka no ansa na me retwa me ho no, na yɛredi Asante Akyem nkɔmmɔ. Na deɛ mede bɛka ho biem yɛ. Tourism, yes there are a lot of tourist sites around Asante Akyem, you know you can come hiking, wo fa Banka ne ne gya dam a yɛwɔ abotan abotan hɔ a wobɛtumi akɔ foro sɛ wo hike. Saa ara nso na wofa agogodeɛ a abotan akɛseɛ pa ara, firi dwansɛn kɔ no eh, wobɛnya abotan akɛseɛ pa ara, wode sane mu eh, yɔɔ so nso a, saa ara na wobɛnya abotan akɛseɛ ne ɛbɔn mu, sɛ wopɛ sɛ wo hike a, wobɛnya bi na wakɔ hike. Apart from ɛno nso no eh, Yɛwɔ waterfall baako a ɛno nso agye din, Hwidiam Waterfall, a sɛ wopɛ baabi akɔgyina ne nsuo abu firi soro agu wo so na wode ahohoro wo soo no ho a, wokɔ Hwidiam Waterfall a, wobɛfili paa. Na ɛnyɛ waterfall no nko ara na wokɔ Hwidiam a wobɛnya, wobɛsan ahaeke, wobɛhu vegetation, green vegetation. Wopɛ mmoa nso ahwɛ a, wobɛnya bi nso ahwɛ kamakamakama na wode agyegye w'ani. Dwumadie pɔtee a ɛwɔ Asante Akyem yɛ afuom adwuma. Na aban adwuma nso wɔ hɔ, polisi, tikyadie, deɛ ɛkeka ho, nɛɛse, dɔkta, yes, ɛno wɔ hɔ. Ba Asante Akyemfoɔ dwumadie paa ne afuom dwuma. Na yɛmfɛre ho, ɛba bɔɔdefuo paa deɛ a, sɛ yɛnyɛ bɔɔdefuo deɛ a, sɛ wobɔ abibire mu atɔeɛ a, ɛyɛ West Africa a, you can't take away Asante Akyem, especially Asante Akyem North, ɛyɛ Agogo ne ne mpɔtamu. Ɛhɔ na yɛwɔ bɔɔdefoɔ akɛseɛ pa ara. Nipa baako tumi dɔ bɔɔdefoɔ ebia fifty acres, seventy acres na wɔtwa bɔɔdeɛ a wɔtwa no in containers na ɛsa so na ɛbɛ exporte de akɔ aburokyire ama oburoni fitafita anya bɔɔdeɛ adi. Asante Akyem agogo bɔɔdeɛ no yɛtumi de to car chock na yɛde bɔ wo sotorɔ deɛ a, ah, Opuni, wobɛte ahwe, wobɛte ahwe, wanhwee koraa bɛkola nse, menka, menka anaada wo, ahaa, nti saa ara nso na yɛdua kookoo paa na yɛdua ammɛ nso, ɛba bankye nso a yɛdua bi paa na eh, yɛsaa yɛ nneɛma kakra ka ho sɛ aburo ne adeɛ ɛde ka kookoo ne ho. Ɛyɛ akame ayɛ sɛ fie biara mu no wobɛnya kookoo, wobɛnya abɛ anaa wobɛnya bɔɔdefuo ɛwɔ mu. Saa na ɛteɛ. Yɛyɛ ngo nso paa. Wokɔ Asante Akyem baabi bebree a, wobɛhu sɛ yɛyɛ ngo. Nkanka wokɔ Dwaso a, Dwaso mmaa yɛ ngo paa. Enti ɛno nso yɛ adeɛ wɔ Asante Akyem. Afei sɛ wopɛ dwadie sɛ tɔ na tɔn deɛ a, yɛwɔ dwa akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ paa wɔ Asante Akyem. Akɛseɛ paa no yɛ Obogu, Konongo ɛna Agogo. Saa nkuro mmiɛnsa wei wɔ dwa akɛseɛ paa. Ɛduru Benada deɛ a, adagyeɛ Ɛnni ɛpo so. Ah, sɛ po nni asante deɛ mɛka sɛ adagyeɛ ɛnni asase so. Enti ɛyɛ kɔnɔngo ɛna gogo ɛna ɔbɔgu wɔ market ɛso ɛso paa amanfoɔ firi akyirikyirikyirikyirikyiri ɛba na wɔn bɛtɔ nneɛma na wɔn sa tɔn nneɛma. Ɛno akyi no, wɔfõ ase nso wɔ dwa Fiada a ɛnyɛ easy koraa, wɔfõ ase dwa Fiada no. Etim ba paa a ɛtɔ da a wo ara wokɔ a wohu sɛ yɛɛ dwa no aba. Na saa nso na ɛwɔ mmaa a wɔtontɔn nneɛma wɔ kwan ho, ɛfiri Yaokuei kɔ ara kɔsi Nnadeɛ so no, wobɛnya Asante Akyem mu mmaa a wɔtontɔn nneɛma wɔ kwan ho a mo a mofiri baabi reba na montumi nwura mu no

Mentwa wo ntorɔ there are lot of artiste coming from Asante Akyem some still stay there wo ka Ghana Africa especially West Africa ne wiase nwom a Highlife deɛ wo ntumi nyi abranteɛ Amakye Dede mfiri mu na sese yɛse ne hene nti yɛfrɛ no Ɔkyere dɔm ahaa Nana Ɔkyere dɔm Amakye Dede Wontumi nyini mfiri high life mu da. Na wɔmma microphone no so a deɛ wobɛte ara ne Serious Ayɛ sɛ baabiara awu. Na wɔtea mu saa wie a deɛ wobɛte dindindiden, dindindiden, dindindiden Ayɛ sɛ deɛ na akwadaa bi so a anya n'ahoɔfɛ. Na ne nnwom baako yɛ me dɛ pa ara ɛsiane sɛ wɔbɔɔ me maame din. Ɔse Sambro, Sambro, Sambro Vicky hey. Wa viki zambro viki mafiu yeah Mami Mami fa okra nsi nti woyi wɔkyere dɔm na na wɔkyere dɔm aberante a makye dede firi hɔ a ɛnyɛ ɔno nko na ɛyɛ the biggest export agogo hɔ a no wobɛnya kofi nti wobɛnya ofori ampɔnsa rakia ee tɔ ha wobɛnya yɛmma ɛyɛ Wanaya ha wanya wɔn nyinaa. Saa ara nso na Kofi bi a wanya ne baabi kɔ na ɔno nso firi Asante akyem. Sɛ wokan aberante wei Okuraseni Samuel, ɔdii m'anim sɛ mo ne nkɔmmɔ o. Hum, ɔno nso firi Asante akyem. Na ne nwon baabi a ɛyɛ me dɛ duru baabi a asɛ na kyerɛ sɛ Eh shaggy sɛ maba mu wo dɛ wabɔ me dam afra m'ani ma mayɛ gam adega dega ahaa na kyerɛ sɛ wa charge saa eh ɔno ara na ɛbɔ saa bɔ me koraa eeii sante atwem no no ahaa nti wo wie saa nkorɔfoɔ wei nyinaa sɛ me werɛ afi obi a nnɛ yɛ da adi kan me bobɔ so eh akyire me de ɔmo nyinaa ɛbɛ brɛ o Wo wie saa nkorɔfoɔ wei nyinaa a, wo duru kɔnɔngo nso a ɔkakra wɔ hɔ, the biggest export seesei paa ɛfiri kɔnɔngo, Blacko nie, ahaa, Black Sherif kɔnɔngo gbam, ɔbɛtwa wo nwoma ma wahu sɛ yeah, Ɔzunee, Akeseɛ nko ara, ahaa, sɛ wohu saa ne nwom no ɛyɛ kama paa, Ɛyɛ kama paapaapaapaapaapa. Hɛn. Saa ara nso na woyi Blacko firi hɔ a, yɛwɔ obi nso a ɔno nso bɛgyee din pa. Seesei wɔnhyɛ da mma no bebree saa. Na yɛfrɛ no Dɛɛba. Na ɔde ne din bɔɔ nnwom. Ɛnso wɔn a wɔhyɛ aseɛ de wɔn din bɔɔ nnwom koraa no, Dɛɛba bɛka ho. Deɛ wobɛte ara ne Dɛɛba ha, Dɛɛba ha, girl bi pɛ sɛ ɔgye, ahaa, sɛ woate aseɛ. Na ɛyɛ kamakamakama paa. Ɛɛ, saa ara nso na woyi saa nkurɔfoɔ yi firi hɔ na sɛ wo Tɛlɛnku. de kɔ south a south nso ɛwɔ agamgamfoɔ paa kyerɛ sɛ wote wɔn din koraa kyerɛ sɛ wabɔ birim deɛ wɔdi kan paa one of the biggest exports ɛhɛn te sɛ wɔkyerɛ dɔm mu ne black sheriff mu no ɛyɛ aberanteɛ a yɛn nyinaa yɛfrɛ no ɔbede pɔn bede saakɔ deɛ success music you know ofiri nkwanta asante akyem south you know ɔwɔ bedebedebedebede wode aseɛ ha ne nwuma yɛ medɛ paa first na mo mpɛ m'asɛm fi sɛ na menni bi Ɛnɛ cash up bɛnti mo bɛfrɛ me illuminati adɛn deɛ ne haw ɔbere pɔn bi de yɛ asante akye mu wotie asante akye mu nkurɔfoɔ no wɔtumi sɛ yɛnum deɛ nsɛm ɛwɔ hɔ paa ha nsɛm ɛwɔ hɔ woyi saa akɔdeɛ nso a saa nso na ɔkɛseɛ baako paa wɔn koraa no apart from nnwom no wɔde nnwom no mu abɛyɛ musical president so ɔho na ɛsɛ wɔyɛ politician by so sɛ ekufoɔ boɔ kwabena mete wo nka kyɛ na adɛn hwehwɛ onua hwehwɛ onua hwehwɛ onua adɛn Hwehwɛ onua. Ahaa. Ɔno nso ɔbae so Sekofoɔ no apono mu ah ah ah. Na da biara adeɛ sa na sɛ mewura me dɛm na meka me pono tom a ɔho. Ne nnwom baako a metaa kan paa ne Meso daeɛ na me ne ɔbaa bi hyɛ adwaeɛ pii pii yɛbɔ mpaeɛ. Kwabena nso no no Kwabena boɔ. Ɛhɛn. Saa nso Ɛna Obibini Takyi no a ɔno nso firi Asante Akyem nti ne ba ketewa Obibini Takyi Junior ɔno nso yɛ nnwom nansa yi koraa me de ne video baako ba bɛyɛɛ ne video ho reaction nti ɛba nnwom toɔ mu nso a ɛwɔ kakra saa nso na ɛba sɛ personality person bi ɛwɔ bebree ɛno deɛ meka sɛ manhwɛ yɛ asɛm bɛto me ɛhɛn me mɛbɔ na magya bi na ɛde asɛm aba baa deɛ mɛbɔ baako ɛɛ wɔn deɛ wɔafiri mu a yɛn nyinaa da biara yɛsu ɛyɛ Honourable Kwadwo Baa Wiredu na wɔyɛ finance minister Eh, he was one of the biggest exports from Asante Achim. Nti na kura no baabi esie no na manfo kɔ hɔ kɔtena ne naso ne ne bɔ nkɔmmɔ sɛ ɔma wɔn n'adwene no bi wɔn ne n'ahobraseɛ a na wɔde adi ne dwuma. Nyame mfa ne kra nsie. Eh, woyi wɔn nso firi hɔ a wobɛnya bebree na meka sɛ manhwɛ yi a Mɛbɔ agya bi na ɛde asɛm aba nti no ɛɛ ɛfa politicians na adeɛ no deɛ mɛhyɛ dɛ anya mmerɛ na madi wɔn ho nkɔmmɔ wɔ Asante Akyem nkɔmmɔ so. Ɛɛ meretwa me ho. Mɛsan maba. Me ma wakɔ aba biam ba Asante Akyem nkɔmmɔ so ɛwɔ Asante Akyem Watch. Ɛɛ mi sɛ nkɔmmɔ no ayɛ wo dɛ. Mahu sɛ watɛɛ w'anum koraa wabie w'aso mu hoo. Wompɛ sɛ wobɛsɔre koraa kɔ no mu nsuo. Mm. Asante akyem no na hɔ ɔdɛ yie. Meka sɛ meka hɔ nsɛm akyerɛ wo a, baabi a kyerɛ sɛ yɛtu bankye, twa bɔɔdeɛ, tu mankani baa na de fufuo abɛsi so, nkontommire nkwan papa bi, ɛnwa, wote aseɛ, akranteɛ akyi, deɛ wɔanyin no, ɛda mu, ɔtwe abien, yɛde ne nyinaa agu mu, kafra, ɔtwe agyanan. Baa ɔka no saa nso mma nkwan no nyɛ dɛ, nti fa kyɛ me sɛ meka no ɔtwe abien. Na afei mmire, mmire po, mmire no nyinaa bi, wobɛnya bi wɔ Asante Akyem, ɛyɛ Domo ne hwanhwan, Nsesaaseɛ, ne nyinaa wobɛnya bi wɔ Asante Akyem. Ba a, Bɛnsa papapa nso a wobɛnya bi wɔ Asante, deɛ na wonya bi wɔ Asante Akyem. You see, because it is a forested area, biribiara no yɛnya no forest mu biara no, wobɛnya bi wɔ Asante Akyem. Enti saa na Asante Akyem teɛ. Ɛɛ, emi sɛ manka sɔka. Sɔka nso ɛba a, Solomon Tare ɔkɛseɛ pa bebree ka ho, but ɔno na mebɔ ne din sisi a sɛ ɛno yɛ introduction yi deɛ. So I brought you the introduction eh, to eh, Asante Akyem Nkɔmmɔ, you know, where we discuss Asante Akyem eh, expansively, you know, we expand the conversation to include anything and everything and let you feel. Afei ɛba entertainment centres a abranteɛ sport, dollar days in ne deɛ ɛkeka ho wɔ agogo. Wokɔ dwaso nso a wobɛnya back yard, dwasofoɔ frɛ no glass mu, these days ɛyɛ one of the hottest places akyerɛ sɛ ɛbɔ so paa. Ɔfɔn ase wɔ biribi baabi bebree a wobɛtumi agye w'ani wɔ hɔ Saa ara nso na wokɔ Dampɔn, Bɔmpata, Asankare, you know, hotels nso deɛ Asante Akyem baabi a ɛyɛ aka me ayɛ sɛ wobɛnya hotel wɔ hɔ na wopɛ baabi adwodwo wo ho anaa woadi wo dwuma a, wobɛnya hotels bebree wɔ Asante Akyem. Aha, saa nso na ɛteɛ. Bɛkyerɛ nsa nso wɔ hotel kamakamakama paa wɔ hɔ a menya berɛ na mede adi ho nkɔmmɔ. Enti na Asante Akyem no no, Asante Akyem yɛ baabi a ɛwɔ sɛ wonya berɛ Na wokɔhwɛ hɔ a, asase no emu ɛdɛ. Ɛɛ, yɛwɔ communities bɛyɛ baako mmienu bi a wɔn no, wɔn nko ara na ɛsom Ɔkyehene traditionally. Ɛhɛn. Ɛɛ, nkuro no a aka no nyinaa no suae maa Asantehene, ɔte kɔkɔɔ soɔ. Ɛhɛn. Yɛn anuafoɔ, ɛɛ, yɛte kamakamakama yɛ biribiara nso bom. Ɛɛ, nti saa na Asante Akyem teɛ. Mede wo bɛsi ha. Sɛ ahyɛ aseɛ no deɛ, da biara mɛbrɛ wo Asante Akyem nkɔmmɔ ama w'ani agye. Na wobɔ mpaeɛ a, wobɔ bi ama Asante Akyem. Na wopɛ baabi nso akɔ akɔyɛ business a, wo nso woatumi aba Asante Akyem. Me din de Yaw Pii. Wei yɛ Asante Akyem nkɔmmɔ wɔ Asante Akyem Watch so. Mesi ha kyea wo pii. Deɛ mɛka nyinaa ne sɛ, Mespah.